Rout Luuchten, déi automatesch op eng Verkéierssituatioun kënne reagéieren. Mat esou intelligente Systemer soll den Stroossentrafic méi flësseg ginn. Kléngt gutt a sollt och schonn an zwou Gemengen als Pilotprojet ulafen. Ma och no 10 Joer ass nach net vill geschitt. Den Rick Thill huet nogefrot firwat. D'Areler Strooss ass eng vun den Haaptverkéiersachse fir moies an d'Stad eran an owes aus der Stad eraus. An der Gemeng Stroossen ass dann och nach den Echangeur vun der Areler Autobunn, sou datt hei besonnesch vill Trafic beienee kënnt. Genee aus deem Grond steet d'Gemeng Stroossen ganz uewen op der Lëscht fir den neien intelligente Luuchtesystem ze kréien. Ma zënter bal 10 Joer waart ee lo drop, datt de Projet endlech Realitéit gëtt. Mir hunn zwee Punkten, déi wierklech net gutt funktionéieren. Dat eent ass deen am Tossebierg, wou et blockéiert, an deen zweeten ass deen op der dann Sortie vun der Autobunn moies, wou alles blockéiert a wou ee bemol dann vun der Sortie Reckendall bis erop bei de bis bei d'Kannerklinik CHL eng hallef Stonn brauch, well do näischt méi funktionéiert. Nieft Stroossen krut och d'Gemeng Käerjeng esou e Pilotprojet versprach. Och hei huet sech nach näischt gedoen. Den zoustännege Minister François Bausch ass sech bewosst, datt d'Gemenge ganz ongedëlleg op déi nei rout Luuchte waarden. Et ass en héich technesche Projet, well mer jo do verschidde Fonctionnalitéiten, déi d'Luuchte kënnen hunn, matenee verknäppen. An dat heescht, dat Éischte, wat d'Points chaussés huet misse maachen, dat ass, si hu misse Rechner kafen. Dat ass och geschitt. Déi sinn tëschent 2018 an 20 kaf ginn. Dat heescht, dat si vill méi performant Rechner. Dat Zweet, wat geschitt ass, dat ass, datt déi zwou Gemengen hu missen hir Kompetenzen do ofginn. An do ass eng Konventioun gemat ginn, wou d'Gemengen gesot hunn, Mir trieden d'Kompetenz fir d'Regléierung vun de Loten of un d'Stroossebaverwaltung, fir datt dat iwwer deen zentrale Rechner ka gemat ginn. Wann de Pilotprojet e Succès gëtt, kéint een och aner Gemengen dovun iwwerzeegen, hir Luuchtesteierung an Zukunft un den zentraliséierte Computer vu Ponts et Chaussées ofzeginn. D'Intelligent Luuchten hunn natierlech hir Avantagen a kënne méi wéi déi al. Déi al Luuten, dat waren eenzel Luuten, déi op der Plaz selwer iwwer de Schaf gesteiert waren, déi hate Programmer. An déi sinn dann ofgelaf. Haut sinn déi Luuten, wat, wa mir se moderniséieren, da ginn déi Luuten un en Zentralrechner gehaangen an do gëtt och de ganzen Trafic als Axt gekuckt an da gëtt och do, ginn déi Luuten deementspriechend adaptéiert a probéiere mat méi Detektoren z'erkennen, wéi d'Demande um Trafic op deenen eenzele Spueren ass, fir dann och do e bessere Flux dran ze kréien. Wéi vill besser den Trafic domadder an Zukunft rulle wäert, wier schwéier virauszesoen. De Stroossener Buergermeeschter jiddefalls ass ganz gespaant op deen neie System an hofft, datt geschwënn Neel mat Käpp gemaach ginn. Mir schwätzen zwar reegelméisseg de Minister un, ob deen op dee Projet, well en ebe schonn esou laang versprach ass, an et gëtt ëmmer da gesot, Hei, wann deen do Chantier elo nach do ass a wann den, wann déi drëtt Spuer bei der Belle Etoile do ass, da geet et. Mee et ass awer no zéng Joer nach ëmmer net do.